Ok, saa video yi mebɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so a wobɛhu wo kɔmputa memory, processor ne nea ɛkeka ho. Ɛno na ɛreba no. Nti deɛ ɛdi kan, wɔ mouse no anaasɛ wakura no, wobɛmia n'ani no a ɛwɔ wo nsa nifa so no. Sɛ womia so a, afei no aba aseɛ hɔ. Yɛatwerɛ baabi properties, baabi a arrow no ɛreshow no. anaasɛ ɛrekyerɛ wo no na woamia no so. Sɛ womia so a, saa adeɛ wei bɛbie aba. Aha na ade bɛhu kɔmputa no memory anaasɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnim memory yɛka sɛ memory a fon mu no adeɛ a ɛtwe nneɛma to so no. by aha no wei sɛ deɛ yɛntwe adeɛ nto so ɛka sɛ computer memory na ɛno no yɛntwe adeɛ nto so by ɛboa wo ma watumi ne computer no di nkuta ho saa nti wobɛka sɛ windows windows ɛne deɛ saa computer yi ne windows no ɛyɛ 10 nti wobie wo deɛ na sɛ ɛyɛ 7 ɛbɛtwerɛ ɛyɛ 8 a ɛbɛtwerɛ ɛyɛ 10 a ɛbɛtwerɛ 10.1 10 pro ɛbɛtwerɛ de aba. Afei wobɛhu speed anaasɛ kɔmputa no sisi yɛ adwuma ntɛmntɛm so ɛno nso wobɛhu. Afei wobɛhu wo kɔmputa sɛ wokɔtwe adeɛ bi wobɛhu sɛ wɔbɛka sɛ adeɛ wei a wotwe ɛyɛ 62 64 bit anaasɛ 32 bit anaasɛ 68 nti wobɛhwɛ wowo deɛ no properties no nti ɛhwɛ saa kɔmputa wei a wobɛhu sɛ watwerɛ baabi 64 bit operating system aha saa nti ebia na wo deɛ neɛ different ebia wo deɛ bɛtumi ayɛ 68 anaasɛ ebia 32 anaa biribi saa mhm, nti wobɛtumi wohwɛ wei no a ne mammire no yɛ 2 gig ana ne system type no nso yɛ 64 bit operating system okay saa uh -huh, Ntsi ase ha sei na arrow no da no nso yɛfrɛ biribi product key. Akɔyɛ sɛ ebia um, numbers bi a saa software na ɛyɛ Windows 10 no yɛakreti de ama no nti wo nso wodeɛ ebia na yɛ 7 a wodeɛ no bɛyɛ different. Nti yɛn nsa ɛnyɛ steps no bi mu na yɛnhwɛ. Nti me se wo screen ani hɔ na saa symbol na ɛda hɔ ayɛ sɛ computer no. O mouse na anase wo kura de kɔto so a no amia nifa so deɛ no. Wo mia so a no aba aseɛ. Baabi atwerɛ properties no no amia so. Wo mia so a na ɛde waba ha sɛ nti ha ɛna ɛbɛkyerɛ wo computer no mu nneɛma a ɛwɔ nyinaa saa. sɛdeɛ ɛsi teɛ ne speed yɛka sɛ speed a sɛsi yɛ adwuma ntɛm so computer ne din wei ne yɛ sɛ yi ma ha mea me dea sɛ yi ma nti wo nso deɛ no bɛyɛ different megye di sɛ video yi bɛboa wo paa ama wokɔtɔ computer a na sɛ nnipa nka sɛ o oh, ɛmu nneɛma no ɛdɔɔso a aha ɛbɛtumi aboa mo ahu meda wo ase subscribe channel no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a new video bi a mede bɛtom biara wo nsa ɛbɛka bye bye